Me demkî berê ji behs kiribû tema şewanenêja me gotibû mêvanekî me yê Kadir Bilind dê di stûdyoyê de bibe mêvanê me. Birêz nivîskar û siyasetmedar birêz Kemal Burkay na mêvanê me ye. Hûn bi xêr hatin ser çavar hatin. Dest û piyê we sax be înşallah. Ser çavar hatin. Birêz Burkay hûn dixwazin di serî de di destpêkê de behsa ev mîtînganê bikin ku duh li yên Kapiya Stenbolê hat li darxistin. Bi taybetî ne li yên Kapiya Stenbolê li hemû bajaran mîtîngeke bi vîya wayî hat darxistin û tiştê ku herî zêde bala me kişand jî Him hikûmet, him serokkomar, him muxalefet, him STK, him nûnerên sê dînan, sê dînên mezin û bi milyonan welatî beşdarî vê mîtîngê bûn. Di derbarê vê mîtîngê hûn ê çi bêjin? Belê. Meriv dikare bêje ev cara pêşine tiştekî wisa çêdibe. Heya nuha malûm e. bi taybet di navbera partiyên siyasî de yê ku li ser hikûm e yê ku muxalefet e, opozîsyon e. Di navbera wan de danûstandineke wisa tune bû. Yanî di mîtîngekê de bêne ba hev û mesajeke muşterek bidine gel. Ev cara pêşîn çêdibe. Di dîrokê de cara baş e, belê. Ev jî tabî sebep jî ev darbe bû. Dijî wê hemû dijî wê derketin. Tiştekî baş bû. Gel cara pêşin dijî darbeyê derket. Tiştekî baş bû. Ango li vî welatî ew dijayetiyeke kûr heye. Yani bi taybetî bi salan e daniştentin Neke baş tune di navbera serokan de, di navbera partiyên siyasî de. Lê pirsên welat, pirsên gel û welat bi danûstendinê çareser dibin. Ango bi dijayetî çareser nabin, dibê gudariya hevdu bikin. Dijminahiya hevdu nekin. Tabi siyasetê de elbet rê cuda ne. Yani aliyekê de tabi ew dijî hev qise dikin, kar dikin, Wisa ye adet usulî siyaset wisa ye lê ne bi şiklekî wisa dijayetî, dijminahî. Gelo em siyasetê xelet fêm dikin yanê tiştê wexta ku siyaset tê gotin em dibêjin îqtîdar li gorî sera xwe serê xwe tevdigere û muxalefet jî dibê miheqeq muxalefetê bike yanê tiştê ku em yanê girebê kirin ev e yanê li gorî me ev e. Yanî îqtîdar ku dema ku gaveke xelet bavêje divê muxalefet bertek nîşan bide lê di gavên erênî de jî piştgîriya xwe nîşanî hikûmetê bide. Helbet. Yanî eger hikûmet tiştê baş bike yanî ji bo azadiya gel, bo helbesta gel, bo menfaata gel tiştê baş bike divê meriv bêje ku ev baş e. Eger tu zêde tişt dixwazî wêne bêje. yan dibêje ka têrê nake yan jî ev siyaseta ku dimeşine bi rast tu şaş dibînî divê tu bêjî eva şaş e yani tu çi rast dibînî çi hewce dibînî ji bo gel û welat tu ê bêjî lê wexta hikûmet tiştekî baş bike tu îlle di jî wê derkevî çi bike di jî wê derkevî ew şaş e wexta muxalefet tiştekî baş bêje tu godariya wan nekî godariya daxwazên gel nekî eger negor dilê te ye negor siyaseta te ye ev jî ne baş e. Yani gavadinê jî min got pirsên gel û welat bi danûstendinê çareser dibe. Divê hevhatinek çêbe. Yani Tirkî jî re dibêjin uzlaşma, hevhatin, ev şert e. Mixabin di welatê me de siyaset bi şeklekî gelek tund derbas dibe. Usul adetên siyasetê. Bona wê yekê jî Li welatê me pirs çareser nabin yan ji pir dereng dimînin. Û xelk zirara wê dibîne. Yani eğer vaxtê da meriv bikare pirsên heyî çareser bike ev xirabî jî çênabin li welat ser êşî jî çênabin yan jî ew ser êşî û xirabî zêde mezin nabin. Li gorî we darbe tê çi maneyê Rêz Borka? Yanî we di darbe dîtiye, bandora wî dîtiye herî hindik. Him darbeya şêstan him jî heştêyan we dîtiye, bi çavê xwe dîtiye. Ew muxtirayên din ê jî ez qet behs nakim ji xwe. Ya heftê wî yekê jî bû. Ew jî darbeyeke mezin bû. Belê. Ê şêstan de hûn xwendekar bûn ez bawer im. Belê. Ez di zanîngehê de Bû vê wextê Enqerê bû. Yanî vê wextê piraniya xortan piştgiriya darbeyê kir. Ev wek şoreşek ew dît. Lê ew şaş bû. Yani bi aqlê xortaniyê, aqlê wî zemanî ew şaş bû. Me vas zanî ku yani hilweşandina hikûmetê tiştekî baş bû. Kêfa me pê hat. Ne tenê ew. Despêk dest ve werin binê wî kolandine piştî wî derbeyê pêkanîne. Ya Enqerê bû yanî tu deng derneket dijî darbeyê. Tu tiştek çê nebû. Kolanên devkê de Enqerê de xelkê ew dikir şahîdî kir. Tiştekî ecêb bû. Lê tevî dawî ne baş bû. Yanî dawî ew hikûmet hat mehkemekirin, serokwezîr û davalê xwe hat dardakirin, êdînê hepsê giran standin. Ev tiştekî gelek xirab bû. Ji ber ku demokrasî qut bû. Yanî ew pêşveçûna bi şiklekî demokratîk qut bû û ew adet usûleke xirab derket, dar be. Piştî vê hûn zanin du caran ceribandin. Şêst û sê de bû. Di sala piştî şêst û çar bû herhalde. Talatayê de min û hevalên xwe, albay Talatayê de min û hevalên xwe dîsa xwestin darbe çêbikin, serneketin û hatin darbekirin. Ê piştî vê hefteyê û yekê de çar din darbe çêbû. Me ew jî dît. Wê wextê ez hatim girtin. Yani hepsê de mam demekî dirêj. Pişta çûm develat. Ê sala heştê jî xwe darbeyeke din çêbû. Yani we jî dît. Ev rêve jî têkil dike çi çî bûn, çi xerabî çi bû û hela çiqas salê xwe winda kirin. Yanî derbeyên eskerî tiştekî çareser nakin. Ez dixwazim vê carê li ser vê mijarê bi ser kirim. Yanî ew bandora derbeyan çi tesîreke çawa nîşanî xwe li ser gel nîşan da? Çi bû, çi guherî? Carna gel. Fêm nake çi dibe. Min gava din ê behs kir sala şestî mesela me jî fêm nekir. Wexta derva sala heftê û yek çêbû hinek em piştgirî kirin. Ya heştê jî wisa bû. Çima ji ber ku berî darbeyê gelek şer hebû. Yanî rewşa welat gelek aloz bû. Şer hebû navbera hêzên rast û çepê. Ew yanî kuştin hebû. Wexta darbe çêbû, hinek ji xelkê gotin ya baş bû yanî wekî din pişta esker hat xilas kir. Wana jî gotin me welat û milet em xilas dikin. Her carê ku hatin wisa digotin. Em welat û milet xilas dikin. Em ê demokrasiyê xilas dikin. Lê koka demokrasiyê anî. Ew adet û sileke gelek xirab çêbû li Tirkiyeyê. Û piştî wê jî berdewam kir. Tevî Mesela bi taybetî danzdeh îlonê de hûn zanin bi sede zeran însan hatine girtin. Bi sedan kes hep sada hatin kuştin bi îşkenceyê. Ew zulm tedaya ku di dema danzdeh îlonê de çî bû nehatibû dîtin. Yanî him li Enqerê, Mamakê, him li Diyarbekirê, hepsa Diyarbekirê him jî li her derê welat. Zulmeke pir mezin çê bû. Lê mixabin hesabê vê darbeyê nehate pirsîn. Yanî eger wextê de mesela piştî darbeya şêstî yan heftê û yek gel dengê xwe bilind bikirana, hêzên demokratîk dengê xwe bilind bikiran. Hesab ji wan bihata pirsîn. Ew hikûmetên ku teze hatin pişt re. Mesela piştî danzdeh îlonê gelek hikûmet hatin, hikûmetên sivîl hatin. Lê guhartine kê nekirin. Yani heya ew e, kanuna esasiya ku Kenan Evren derxist ev jî neguhart. Çima? Eger ev wextê de biguhirtana kanûneke demokratîk bihaniyana û hesab bipirsiyana îro belkî hinekan cesaret nedikir ku darbe bikin. Brez Burkay Duh ji berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Sefîn Dîzayê derket pêşberî çapemeniyê û got, Ew saziyên ku ji aliyê me dibistanê ku ji aliyê rêxistina terorî ya FETO'yê hatine çêkirin û xebatên xwe li vê derê dimeşînin me hemû dest daye ser wan û teslîmê Wezareta Perwerdehiyê kiriye û berpirsyariyên ev rêxistinahanê jî teslîmê Tirkiyeyê hat kirin. Ez dikarim bêjim piştgiriya hêzên herî mezin ji Iraqê hat. Hûn çi dibêjin piştgiriya hem Iraqê hem jî dewletên din? Belê. E, tevî e, pêwendiyên Kurdistana Başûr û Tirkiyê baş in. Ev gelek muhîm e. Hem ji bo Kurdistana Başûr û Kurdan hem jî bo Tirkiyê. E, Tirkiye deriyê mezin e ji bo Kurdistana Başûr. Yanî ewana rêya wan ji ser Tirkiyeyê derbas dibe, ticareteke baş dikin bi Tirkiyeyê re. Ev tiştekî baş e. Em hêvîdar in ku ew berdewam bike û mezin jî bibe. Lê tevî bûyerên ku li Tirkiyeyê çêdibin û li vê derê çêdibin tesîrê li ser hev dikin. Yanî vê pêvendiyên baş berdewam bikin. Ev devirkirina wan mekteban jî tiştekî baş e yani devrî wezareta perwerdeyî kirine negirtine wala neyên girtin yani ew mekteb dikarin xarê xwe navşinda jî bimeşinin bi şeklekî misbet wê bimeşinin ne li ser encamekî xayînane qelleşî yani mesele çi ye Eger ev peyvendiyên usa bi şeklekî çandî be, xizmetekî bike baş e. Baş e. Lê wexta planên din hebin li pişt wê ev ne tiştekî baş e. Ango tu wan bikî aletê hin karên xirab ev ne tiştekî baş e. Tabî yan hevalên me yên Birayên me yên Başûr ew xwe dizanin, karê wan e. Em dibêjin ya heval, em dibêjin ya bira, birayên me yên Kurd yên li wê derê, li wê axahanê. Ew birayên me yên vê dera jî, Kurdên me yên vê dera jî piştgiriyeke mezin nîşan dan li ser navê îradeya vîna xwe û li ser navê demokrasiya xwe ez li ser HDP'ê dixwazim wenek bisekinim. Heşt roj piştî derbê hewla xwe nîşan dan yanê fikra xwe eşkere kirin û hûn ê derheqê vê de çi bibêjin? Di şeva ew de jî li meclîsê nobet hate girtin. Bangî wan hate kirin, ji wan tu siyasetmedar di meclîsê de cih negirtin. Tabiya em viya nabêjin, li gorî serokê, li gorî gotina serokê meclîsê Îsmaîl Kahramanî yan jî kesên wê şevê li wê derê di nobetê de bûne. Li ser gotinên wan em dibêjin. Bangî wan kirine tu kes ji wan jî neçûye tevlî wê nobetanê nebûye û piştî heşt rojan hewla xwe, fikra xwe nîşan dane. Û di vê nobetên demokrasiyê de jî ez behsa Kurdan nakim. Kurd lariyek e lê aliyê cepheya HDP'ê ew lariyek e. HDP piştgirî neda vê di vê pêvajoyanê de. Yanî tavil piştgirî neda ez wisa bêjim. Asê ku ez zanim ew beyana parlamenê mora her çar partiyan derket. Yanî ev tiştekî baş bû. Xuya ya HDP'ê jî erê gotiye ji wê beyanê re. Piştî wê jî Demirtaş beyana Demirtaşê hebû got em dijî darbeyê ne. Yani beyana wan hebû. Lê tabî wekî din yani çiqas bi xurtî bû. Ew beyanata wan ji ber ku hinek derengî kete em li ser vê. Tiştekî din e. Lê Kurdan piştgiriya xwe dijî hevkê baş nîşan da dijî darbeyê. Ta rojeva pêşên yani ji roja pêşên nîşanan derketine kûçe û kolanan. Ev jî tiştekî normal e. Ji ber ku gelê Kurd belkî ji her kesî zêdetir zirara derveyên eskerî dîtiye li vî welatî. Yani ya sala şêstî dîtiye, ya heftê û yek, ya sala heştê. Kîngê darbe çêbûye yani berî her kesî li Kurdan xistiye. Wekî tu dibêjî ev jî adet usulek e. Derbeyên pêşin de digotin îşte du xeterên mezin hene. Yek ew ke kurd tevgera kurdî ye ve qetandin bölücülük. Yek jî digotin ew ke kevneperestî, îrtîca. Pişt re îrtîca wek xeteriyê derket. Şixwe ev derwa dawî ji bo çi bû nizanim. Yanî vê bihatana çi bikirana. Yanî ew tekerreyeke çawa ve bidana pêşiya gel û welat. Herhalde ne rêyeke baş bana. Lê Kurd da zirara kê derbeyan baş dizanin Kurd. Bona wê yekê ji bo xurtî nêj derket. Ew tiştekî normal e. Divê ku nav Kurda da hin kes hebin. Yanî ji hikûmeta AK Partî heze dikirin. Belkî dixwestin vê hikûmetê Heya hinek dibêjin Erdogan bi taybetî ev derbe anê pîlan kiriye ji bo ku îradeya xwe xurttir bike, cihê xwe xurttir bike. Ya hin kes wisa jî dibêjin yanê gote gotên wa jî di holê de belav dibe. Tabii ew biçek ew ke ke çiye şiroweye ke komplo şikekî komplo kariye. Destê meriv de bergetine ve mirov bav dibêje tiracê. Kes bi destê xwe dijî xwe komployeke wisa darbeyeke wisa nikare çêke û çê nake jî. Lê çiya ye yanî belkî hikûmet haziriya hikûmetê jê bû. Eger tiştekî wisa çêbe rabûneke wisa çêbe ez jî yanî rê li pêş wan bigirim û derbeyekî mesil li wan xenim. Ji xwe xuya bû yanî hema roja pêşin hikûmetê dest pê kir gelekî. Kes ji kar avêtin filan. Di sê mehan carekî ji xwe hewdana berdeyekê tê roşê yanê ji ber wê yekê tevdîrên bi vî awayî normal ez bawê. Yanê ne ku tiştekî normal e tevdîrên xwe girtine hesabê xwe kirine ev ji tiştekî normal e. Lê çi heye yanê eger em dixwazin li vî welatî êdî dawiya derbeyan bê êdî cardin tevlevî çênebe ji ber ku berî vê darbeya dawî jî digotin êdî darbe çênebe li Tirkiyê. Raya min ne wisa bû. Wexta tu pirsan çareser nekî, wexta serê jî pir bin, tevlev jî pir bin, mezin bin, hin kes dikarin tiştê wisa bikin. Teşebîsên wisa bikin, bi ser dikevin yan ser nakevin, rewş misagîte, ne misagîte, tiştekî dinê. Lê çiyeye yani wexta welatê te de pirsên mezin hebin, pirsên giran hebin. Tu nekarî bi wan çareser bikî, serê jî mezin çêdibin. Yani li ser vê meselê mesela Salek berê, du sal berê ta zûfak min ji rayê xwe çend caran got, min nivîsand, Divê hikûmet, dewlet van pirsên herî çareser bike. Pirsa kurdî, pirsa alêwiyan. Xelkê xwe razî bike. Yanî xelk çi dixwaze? Mesela kurd çi dixwaze? Alewî çi dixwaze? Yan hêzên demokrat çi dixwaze? Yanî Tirkiye eger bibe welatekî demokrat, her kes Azadiya xwe bistîne, xelk rehet dibe, serê jî çênabin. Darbe jî çênabin. Çima li welatên Ewropa Xerbî darbe çênabin? Çima li Îngîltere, Holanda, Almanya darbe çênabin? Em jî wan jî xwe heyrê dimînin. Yanî çima li Rojhilat, dewletên Rojhilat çima darbe çêdibin, şer çêdibin, tengasiyê qet ji holê ranabin? Çima li Belçîkayê, li Îsveçê, li Danîmarkayê, li Fransayê? Ji ber ku demokrasiya ye li wê derê. Yanî li wê derê jî pirs hene. Pirs li hemû welatan dibin. Lîçeya ye li vê derê demokrasiya ye. Partî bi rehetî çêdibin. Bernameyê xwe ew dikin, nîşan dikin û rayê xwe dibêjin, hikûmet diguhire, pirsên xwe çareser dikin. Wexta li vê welatî jî yani hilbijartin çêdibin, partî digurin lê pirs çareser nabin, pirsa cî xwe dimînin. Meselê pirsa Kurdî ye, pirsa herî mezin ye ya Tirkî. Yani Ev pirs ta ji dewleta Osmanî maye. Dewleta Gelo Osmanî çar problemek senek ye. di- e, gelo problemek di vê mijarê de maye heyana yani. Çawa? Çi- çi- Çawa? mesela çi maye? Yani divê mesela her kes bipirse, hikûmet jî bipirse. Kurd çi dixwaze? Mesela her kes bibîne, ha Kurd çi dixwaze? Kurd 20 milyon Kurd çi dixwaze? Mesela yek dixwazin bi zimanê we perwerdeyê hebe. Ji dibistana pêşin heya zanîngeh. Çima? Yanî bîst mîlyon însan çawa nikare bi zimanê xwe perwerde be? Yani ev neheqiyeke pir mezin e. Di vî zemanî de di sed sala bîst û yeka de yani pir tişt nabe. Di welatekî demokratîk de û medenî de tiştê wisa tu car nabe. Yani Kurd mektebê bi zimanê xwe bixwîne mekteban de çi zerara miletê Tirkiyeyê? Yani Wextê yek mesela Tirkan tiştekî wisa bikin her ki yeke wisa bike Tirk çawa razî dibin. Yani bêje ku nikarin bi Tirkî bixwînin ew bikin. Wexta mesela li Bulgaristanê navê Tirkan hat guhardin mektebê Tirkan hat girtin. Çipa sew serêşî çî bû ne wisa bû. Yani Tirkê Bulgaristanê jî dengê xwe bilind kirin lê Tirkê jî bilind kirin. Mesela ev e. Tiştê ku tu xwediyê vê heqê te ye divê te însanê dê neka şinas bikî. Ew gotina ye, gotineke Buda ye. Yani gotineke pir delal e. Tiştê ku tu bo xwe naxwazî, bo xelkê dinê jî nexwaze. Yani xirabiya ku tu naxwazî li te bê kirin, tu jî li xelkê dinê neke. Yek ev e. Duyem ev bipirse alevî çima, çi dixwazin? Mesela bûyerê îngilîziyê de, ê Taksimê de alevî pir aktîf bû. Hûn zanin ew xwe tê katin kuştin filanî alevî bû. Çima? Ji ber ku hunerên Taksimê ji mesela baxçekî dest pê kir, darbera dest pê kir. Lê bû meseleyek siyasî. Hevala aciz bû, aciziya xwe li derê nîşan da. Çi dixwazin? Ez hate bijim ki yek dersê mecbûrî ew ê ku e, ya dînî bila mecbûrî nebe. Yani ê ku dixwaze dersê îslamî e, bibîne zarokî wan bila bibîne. Lê bila mecbûrî nebe. Yek ev e. Yek mesela cemevî wek mizgeftan bila bêne qebûlkirin. Cî wek cî îbadetê bêne qebûlkirin. Yani evanan re tî daxwazê pir mezin e bo. Yani tu mer guhdariya wan bike. Yani hûn divên ev pirsgirêkên biçûk heke ku çareser bibin ji xwe di rêya demokrasiyê de tu problem namîne ne wisa? Ne pirsên biçûk in vana, pirsên mezin in. Î çima bi milyonan însan Kraliyê di nevan tiştan, Kurd, Elewî, ha tu hata wana çareser bikî dengê wan tê birîne, wana rehet dibin. Vekî din jî demokratên vî welatî, xebatkarên vî welatî, jin, hemû pirsên wan hene. Yani divê em giraniya xwe bidine van tiştan. Zanî, yani çawa ew mesela kuştina ser jinan em rakin, şiddeta ser jinan em rakin. Jin jî wek mêr di vî welatî xwe azad his bikin. dikin. Yan heqê xebatkaran, heqê sendîkayê. Mesela wî welatî her roj sê çar xebatkar piştî qezayên hewkê têne dimirin. Yanî ew jî neheqiyeke mezin e. Divê me pêşî van tiştan bigire. Tedbîran bistîne. Yanî evana hemû pirsên me ne û divê em wana çareser bikin. Em çareser bikin. Rê me demkî berê behsa mîtîngan kir, behsa xwedî lê derketina demokrasiyê kir, nobetên demokrasiyê kir. Ji ber kadroyên HDP'ê hemû Kurd li dijî derbê derketin em dikarin bêjin û bûn yek. Gelo Kurd û HDP, temam HDP jî hinekî derengî ket lê baweyekî li pêş çav e. Em nikarin bêjin ku HDP rasterast piştgiriyeke pir mezin da van nobetên demokrasiyê. ji ber ku hatiye pê çavê me. Gelo yan jî gelo Kurd û HDP bi heman awayî difikirin yan ji hevdû cuda difikirin? Di vê mijarê de çawa difikirin? Siyasetê Kurdan tabî ev jî pir rengî ye. Yanî çawa siyaseta Tirkiyeyê pir rengî ye, ê Kurda jî pir rengî ye. Mesela hinek HDP'ê re ne lê ne temamîya Kurdan. Hinek dengê xwe didin AK Partiyê. Lê Kurdê din jî hene. Siyaseta wan cuda ye. Partiyê din jî hene. Mesela Halk Parti ye partiya me. Siyaseta me cuda ye jê HDP. HDP em siyaseta HDP gelek aliyan da şaş dibîne. Ji ji ber ku min tesîra PKK da ye. Ê PKK jî em zanin heya vê dawiyê digot ku şerê ku em dimeşînin bo rixwandina hikûmeta AK Partiyê ye. AKP'ê ye. Çima? Yani derdê Kurdan Rêxwendina hikûmeta Tirkiyeyê tenê ev e. Na kurd heqê xwe dixwaze. Kîjan hikûmet heqê kurdan nas bike? Gava va vêje divê em bêjin xwedê jê razî be. Yani em kêfxweş bin. Ê AK Partiyê mesela gavê baş avêt. Wexta hat ser û ku mesela kurdî da siyaseteke baş meşand lê dewam nekir. Yanî pirs ji bingehê çareser nekir, sekinî, şinda kişiya. Vê wextê me ev rexne kir. Me got te pirsa kurdî çareser neke pirsa cihê xwe ye. Lê derdê PKK'ê ne ev e. Pkk çi dixwaze bo kurdan? Tiştekî ecêb e. Bi salan ev ev şer dike li serî çi çekdarên wan hene. Pekî bo çi? Mesela berê digotin ku destpêkêr em dewleteke kurdî dixwazin ser bixwin mezin filan piştbêkî. Na jî tu kes bas kir. Lê pişt Ocalan hat Tirkiyê. Ocalan got tamam ez poşman im ez tiştekî naxwazim. Ne dewlet, ne federasyon, ne otonomî ne lazim e. Kurdan re tiştê wisa ne lazim e. Yan tiştekî ecêb. Wana jî siyaseta xwe guhert. Îro jî wisa dibêjin. Dibêjin em tiştekî naxwazin. Her mesela Kurdistana Başûr dibêje ku îro rewş kamil bûye ji bo me divê em dewleteke ser bi xwe ava bikin. Federalî nameşa li vê derê. Yani şerê navbera Erebên Sunnî û Şia giran e. Teroreke pir mezin heye Kurdistan jî. Kurdistana Başûr jî tesirê dibîne. Kurdê me dibêjin ku em êdî nikarin Bexdayê re biçin. Yani em ser devleta xwe çê bikin. Peke dibêje na em dijî vê nane. Çima? Her dixwaze Şengalê ji wê derê qut bike, dixwaze Silêmaniyê ji wê derê qut bike filan. Yani bo Bakur jî tiştekî naxwaze PKK. Bo Kurdan tiştekî naxwaze. HDP jî tesîra wan bin tesîra wan de. Mesela vê dawî siyasetek dane pêşiya xwe. Ev siyaset vê siyasetê de ji bo Kurdan. Tu tişt. Divê jin Tirkiye lîleşme. İşte Ortakvatan, demokratîk milet tiştê wisa nake. Ez bawer me heta hilbijartina serokomariyê ew bi viya wayî dewam kir lê piştî hilbijartina serokomariyê dîsa hatin ser niyeta xwe ya berê yan? Na, na, dibêjin ozerklik. Ew ozerklik jî dibêjin yalancê mama. Yani ew mamaya derewîne ye dina devê zarokan. Tê de şîr tune. Ew jî eynen ew mamaya derewîne. Ozerklik çi ye? Yanî wexta dibê ji Ozeklik dibê ji em erd naxwazin. Ziman bila disa tirkî be, al ala tirkî be. Ê baş e, hûn tiştekî naxwazin bavê min. Hûn çima derketine serê çiyê? Hûn çima xortan didine kuştin? Hûn çima Kurdistanê wêran dikin? Ez bawer im di vê derê de tengasî, hin tengasî jî derdikevin. Mesela ji navên din nikarim pere bixwazim. Bi tenê ji bacên ku ji hundir kom dikin yan jî ji pereyên ave ku ji hundir kom dikin bi vî awayî gere derdara xwe bikin. Tiştê ku ez dibînim. PKK ji bo kurdan şer nake. Yanî rêxistineke çê bûye ji bo xwe şer dike. Yan dibêje çoyê me li ser kurdan be. Na em kurd çol ser xwe naxwazin. Çi çoyê milletekî din dewletekî din çi çoyê kurdan. Belê em azadî dixwazin, em demokrasî dixwazin. PKK azadî demokrasî nas nake. Demokrasî tiştê demokrasî qes şor nas nake. Adet tekî wisa tune lê azadî jî naxwazin. Çima peki Kurda dide kuştin? Ev jî tiştekî ecêb e. Yanê destê xelkê tê de ye. Destê biyaniya tê de ye. Peki em behsa derbeyê dikin. Derbe bi rastî jî tiştekî ne wisa hêsan e. Tiştekî ne wisa mirov hema di ser de bivêje derbe û derbas bike. Yanê heqîqeten heke ku îro derbe pêk bihata, me bandora wî bidîta, Me yê bigota heqîqeten gere wê şevê me bi dil û me ji dil û can gere me wê şevê tiştê ku ji destê me bihata me bikira em derketina hemberê debabeyan, tenqan û em bisekiniyana. Lê niha di van rojên hanê de hemû kes weke hûn jî dibînin ji êvarê heya berdestê serê sibê nobetê digirin ji ber ku tengasiyek dernekeve. Ev krîzeke din çênebe yan jî hewleke din çênebe ku çêbe jî gel mudaxile bike. Yanî ji bo vê yekê nobeta demokrasiyê digirin. Lê ev nêzî bîst û du roj, bîst û sê roj e ev nobetên demokrasiyê dewam dike. Lê di vê navbera hanê de jî dîsa mesela ew kuştinên hin tiştên ji herêmê em dibihîzin. Yanî Endamên rêxistinê ya PKK'ê ji te di binê rê de bombeyek bi cî kiriye, nizam îro pênc heft şehîdên me hene, deh şe heft şehîdên me hene, du ji te sê heft şehîdên me hebûn, her wekî din. Hûn van êrîşên hanê çawa dibînin. Êrîşên pêşiya derbeyê jî gerekî bûn, hê jî yanê dibe ku hinekî kêm bibe jî bûbe jî lê dîsa jî ev êrîşên hanê tê kirin. Ew dayiş dayiş xwe daye seknan di wisa di xwe lê ji endamên rêxistina PKK hê jê ew bûyerên terorî diqewime. Yani tabii berê jî ya tiştê ku me ji PKK dixwast PKK divê bike divê PKK dev ji silahan tevayî berde. Ji ber ku êdî tu feydeyê silaha ji Kurda re tune. Sîlah û şer zirarê didin têkoşîna miletê Kurd, têkoşîna Kurdan. Yanî Kurd azadî bixwazin dikarin daxwazên xwe bi rûyewlagên siyasî aştiyane bikin. Bikin. Yan daxwazên xwe bînin ziman. Ji ber ku bîst milyon însan e ne hindik e. Wexta rêwelagên demokratîk bide pêş xwe kar bike hêzeke pir mezin e. Vê wextê hikûmeta Tirkî, dewleta Tirkî ji godariya Kurda bike. Dinya jî godariya Kurda bike. Ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim. Yani yek divê PKK dev ji silahan berde şer bi sekin. Ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim. Yani me di hewdana derbeyê de jî me dît ew gelê ku li hemberê derbekaran derketin bê çek bûn. Belê, Ser belê. ketin ne wisa. Tabii, tabii. Yani Tabii. Çiqas tiştekî muhîm e. Yani Cara pêşîn e ku li Tirkiyeyê dijî darbeyê xelk rabû. Xwezî mesela sala şêstî jî ev tişt bikira. Sala heftê û yek heştê wê wextê eger gel bikira ev tişt. Hikûmetê jî eger gazî gel bikira bi hev ra. Belkî darbeyên din î çê nedibû. Belkî sala şêstî darbeya sala şêstî dibû ya pêşîn. Ev tiştekî baş e. Yanî xelkê û Hêzên demokratîk pêşî li darbeye girtin. Ew tiştekî baş e. Pkk çima wan bûyeran dike bê mane ye. Di vê demekî wisa de bê mane ye. Gava din jî got. Yani armanca ki pkk tune ku rovê şer bike. Nemaye. Yek jî em bêjin ku pkk bo kurdan mesela federalî bixwaz. İşte Halk Par, partiya me federalî dixwaz. Bernama me de heye em serbestî siyasetê dikin. HDP hiç dikare vê tiştî bike.

daxwaza Kurdan jî nabe. Divê berê her tiştî gelê Tirk û hikumeta Tirk, dewleta Tirk jî bo tiştî gava bavêje. Yani ew darbez sekinî baş bû, gelek baş bû. Lê divê me re bifikire darbe çima çêdibin. Wexta li welatekî pir sene gavadînî jî me got. Ser êşî hene, tu wan çareser nake ev ana mezin bin û teqin. Mesela salek berî min nivîsandibû. Got bû eger pirsa Kurd çareser nebe, pirsên dinê çareser nebin. Yanî hikûmet rêyekî wisa nede pêşiya xwe. Ev vana wek qirêjgehekî, wek çopê. Yanî ew mezûn bin û biteqin. Teqiya salekî neajot. Mixabin xeter heye min digot yanî Tirkiye ber bi agirê Rojhilata Navîn biçe. Yan jî agirê Rojhilata Navîn ji Iraqê Sûriyê derbasî Tirkiye be. Ew xeter heye. Îro tiştê ku li bajarên Kurdan dibin, li Cizîrê, Nisêbînê, filan Geverê dibin û tiştê ku li Enqerê, teqînên ku li Enqerê, Stenbolê bûn, ew derba da wî. Ewana nîşanên gelek giran in. Çima? Ji ber ku em pirsên xwe çareser nakin. Yan wexta pirs hebin, gel ne rasî be, ser êşî hebin, hin kes jî tiştê wisa dikin. Yan hin kes jî ê ku desta çek hene bi taybetî, dibêjin em ê derbeyekê bikin, Em ê dest dayînin ser hûk. Hinek dibêjin belkî em welat xilas bikin, welat û milet. Were çend car em welat û milet xilas kirin, lê xilas nekirin. Derbeçiyan. Welat û milet xirab kirin. Yani bi riya darbeyan welat û milet xilas nakin. Demokrasiye dixwazin, riya demokrasiye. Jê hilbijartine. Mesela ev e. Ji Tirkiye re demokrasî lazim e. Demokrasiyeke baş lazim e. Mesela ez hêvîdar bûm ku ji civîna dur, ji civîna yenî kapî mesajên wisa bibîsim. Min guhdarî kir lê wê bi rastî min bi mesajê nûsa min nebîst. Yanî Tirkiyê re demokrasî lazim e. Demokrasiyeke mezin lazim e wek standard û dengê Tirkiya Mesajên çi wa? Yek em pirsên evî vê çareser bikin. Yani mesela dibêjin işte Türk, Kürt, Alevi, Sünni destane hevdu peşili darbe yekirdi. Rast. Dibêjin em vê yekitiye xurt bikin. Rast. Lê çawa tu xurt dikî wê yekî? Tu yê divê heqê kurdan nas bikî, heqê alewiyan nas bikî. Demokrasiyê bînî Tirkiyeyê. Demokrasiyeke fireh pêşketî. Wek ya Hollanda, wek ya Swêdê, wek ya Almanya, Fransa. Demokrasiyeke çav. Wê wextê tevî divê van pirsan çareser bike ku demokrasiyekî bikarî bînî. Yani wahta pırsa Kürdi çare sen leki tüm kari demokrasi. Ve be axaftin yani misal peşniyazın ve cudaye en Partiyên din e yên siyasî cuda ye, yên ku li ser navê Kurdan tevdigerin cuda ye. Divê em bifikirin, ha yek li ser Kurdan, yanî mesela pkk berê tiştek, tiştê pir mezin dixwest, maksimal. Nuha pir da ketiye minimal jî naxwest. Ev çi ye? Tu çima heyî pkk? Madem tu bo Kurdan tiştekî naxwazî here mala xwe de rûne. Çima tu şer dikî? Çima sîlahan didî destê Kurdan? Gelo HDP jî HDP'ê jî îro tiştekî mezin naxwaze. Madem ki tiştekî mezin naxwaze, vê bila bay PKK'ê re bêje ku PKK qeseyîtî. Da keve deştê, sîpter û sîlahan berde, were em ê siyasetî bikin. Ha, eger Kurda dîtin ku HDP bo wan tiştan naxwaze, kî dixwaze piştgiriya wan bikin. Mesela em dibêjin ku li ser esasê wekeviyê federalî. Yani daxwaza me gor dilê Kurdan. Civak em vekevî dixwazin. Wekî li aliyê li ser vê mijarê jî hin nivîsên we hebû ji ber vê yekê dipirsim û ev çend rojê jî bi taybetî têkiliya pkk û endamên rêxistinên terorî ya FETO'yê yanî FETO û pkk bi hev re hin caran tevgeriyane wext ji yan jî wexta operasyonê operasyon bihata kirin tabil agahî didan wan dê operasyoneke dest pê bike ji ber vê yekê pir zêde îşte kes nehatine kuştin filan û bêvan. Hûn li ser vê têkiliyanê çi difikirîn? Yanê gelo têkiliyeke di navbera wan de heye û sadiqiye yan na? Tevî ez ser vî tiştî vê babetê zêde tişt nizanim. Yanê Gere belge û hin têkiliyên va cemaata Gulen û pkk çiqas hebû? Heye tu ne. Eger heye çiqas heye. Lê tiştek heye. Yani ez bizanim dewlet dikare bizane, îstîbarat dikare van tişta bizane. Tiştê ku ez zanim dibînim wexta problemek hebe pirsek hebe hin kes dikarin jê îstîfade bikin. Evên ku dijî hevin ha. Dijî hev bi kar bînin. Mesela hilbijartina heftê Heziranê de sala çûyî. Ew medyaya Gülen Piştgiriya kê kir? Piştgiriya HDP'ê kir. Peki medyaya Doğan piştgiriya kê kir? Wana jî piştgiriya HDP'ê kir. Yani hewya hev ra piştgiriya HDP kirin. Gotin HDP bila bikaribe ji barajê derbas be. Ma pir jî hez dikir. Ma Çimata Gülen jî PKK pir hez dikir. Yan Doğan, medya Doğan pir jî belkî HDP hez dikir. Lê piştgiriya wan kirin ku ji barajê derbas be. Piştre jî riya wan cuda bû. Ha hinek dikarin mesela berê jî dewleta Kurd bi kar anî. Wexta sala yazdeh piştî ku Ocalan hat Tirkiyê got ez tiştekî naxwazim. Yanî got ez tiştekî naxwazim. Şer bila bisekine PKK me şer sekinand. Êdî PKK bila şer neke. Piştî vê PKK çima şer kir? Mesela piştî sala 2004 Dîsa derket serî çiya bû ku çar pênc salan şer nedikir pkk. Heta hêzên xwe yên eskerî birin ew kê? Gerîlayên xwe birin başûr û ya li sînor. Peki piştê cadin çima şer kirin? Sala 2011 da Ocalan got ku êdî em şer nakin, şer ne lazim e, bila pkk kar û xebata xwe bi aliyê siyasî bimeşe. Lê şer derket wê salê. Sala ku ez hatim vegerîm Tirkiyeyê. Ji hatin ser de îsor Sîlvanê, li Çukurca filan şer derket. Yani pkk godariya Ocalan derkir. Par jî berî ew ke hefteya ziranê Ocalan got ku êdî şer ne lazim e. Bila pkk Silaha ê dibe hetev silah be. Dîsa got navê çalan nekirin. Çima? Ji ber ku di nav PKK'ê de mesela berê destê dewleta kûr hebû. Dewleta kûr vê wextê mesela 2004 a dudiya piştî 2000 dudiya 2004 a pênca da dixwest ku ew bike hikûmetê birixwîne. PKK bi kar anî. Nav PKK'ê de merivên xwe hebû. Kontir kir. pkk bi kar anî ku pkk ku şer sekinan û ca din dest û şer kir. Yanî vê dibêjim eger hin kes dixwazin li Tirkiye hikûmetê velgerînin, birixwînin ew dikarin ji pkk jî îstîfade bikin eger ji dest wan bê. Dikarin ji hêzê din jî îstîfade bikin yanî dikarin ban xirabiya bikin. Mesela ev e divê em rê nedin vana riya wê jî demokrasiye.

Hindik ma em dixwazin dawiyê bînin li ser sohbetê lê di dawiyê de peyamekî we heye gelo him ji tevgerên hereketên Kurdan re him jî pêşê ji bo pêşeroja Tirkiyeyê him jî li ser navê demokrasiya Tirkiyeyê him li ser navê mîtîngan him li ser navê derbê xwedî dê derketina demokrasiyê mesajekî we heye gelo Mesajê min peyamekî ev we e, heye mesajê min ê her zid her tim ye. Divê em pirsan çareser bikin. Em dest bidin hev. Yani danûstendin şert e. Mesela vê dawiyê Kiliçdaroğlu tevî danûstendinê bû, çû qesrê, tevî vê civîna Tevî balê devlet parçêne bû. Tiştekî baş bû. Divê danûstendin hebe. Lê nayê vê manê ku em ji daxwazên xwe tevî ji daxwazên xwe berdin. Na. Daxwazên me çi ye? Di vê heqê me hebe mano bêj. Lê em pirsan çareser bikin. Pirsa Kurdî pirsa herî mezin e. Pirsa Aleviyan pirsekî muhîm e. Eger em dixwazin Tirkiye bibe demokratîk divê van her du pirsan çareser bikin. Dest bidin hev. Yanî çi hikûmet AKP, AK Partî, çi CHP. Heta divê MHP jî siyaseta xwe biguhire. Bi vê siyaseta tûj nasyonalîst pirs çareser nabin. Kurd, Alevî, Sunnî, Hemû divê em guhdarîya hev dû bikin. Guhdarîya hev dû bikin. Pirs çi ne em wana çawa divê em hev re çawa ser bikin. Yanî wekî din divê em bikevin qirika hev dû hev dû muaf bikin. Tişt na. Gel di vê pêvajoyê de divê çi bike? Vê pêvajoyê de bila hikûmet belkeke projeyeke dayne pêşiya Kurdan. Demokratik dayne pêşiya xwe. Projeyên baş û pirsan çareser bike demokrasiyê pêşiya bike. Ne ji demokrasiyê pekişe. Pekişe. Divê PKK şer bisekînde. Kurd jî Elewî jî xebatên xwe bi rê olanê demokratîk bikin. Ji derbeyan tu tiştî hêvî neke. Hikûmet ev hikûmet eger em çiqas jê razî nebin jî bi rêya demokratîk hatiye bi raya gel hatiye ser. Vê em jê ne razî ne, em ê kar û xebata xwe bikin bila xelk dengê xwe bide me. Li vî welatê hilbijartin çêdibin. Tiştê rast nebe. Yanî hetê kesî tune ku bi sîlahan dest dayne ser hikûmetê, zorê li ser milet dayne. Heqê kesî tune. Yanî riya demokratîk vekirîne divê em wana bi kar bêne.